so upper come kiss the mama come after they don cry finish come kiss the mama come pack her kaya come comot but ruth ruth gum the mama like when bread and jam dey gum each other ruth say i no go anywhere we die together my people how una dey o welcome to ruth chapter one abeg if you never see other stories go my page you go see there like the story of esther samson um, moses and the children of israel you go see am for my page and abeg if you reach there help me like comment share and also follow the page so that it go grow so again happy new year i never forget to say that word again happy new year i hope una dey cruise the year dey go this year e go better abi e don even better the blessing of god e go wet us this year in the name of jesus christ so back to our story story of ruth now we dey look to ruth chapter one so wetin happen e get one particular man wey dem say from bethlehem of judea when the land of bethlehem hunger like real hunger wey dey call famine say food no dey people dey struggle hardship dey every left corner center na the man o the man name na alimelech he carry him wife him wife name na naomi and then he get two sons wey dem call malon and caleb he come carry the two of them say dem hear say the country of moab dey okay say make dem go there go hustle for themselves na him come carry him family move from there they come relocate come go for the land of moab when they reach there e no tey the man e kaput o e die wetin make am die bible no sha tell us for that one sha but the man die na wetin bible record as the man die ten years later the wife the s- two sons come marry and uh, the girls from that country, that's the Moabite, they come marry two girls whose one name na na Opa and then the other one name na Ruth. So e no tey na so those sons too, the two sons too, they come die. Ha. As they die, my people, then Naomi o come look come say come call the two daughter pikin in-law dem come say my children o una don stay with me after una husbands dem don die e dey okay say make una go back to una papa house i pray say god go bring man wey go marry una wey go give una better life wey una deserve but me i no get anybody again i need to go back to my country i hear say god don visit my country now things don dey okay for my country i need to go back to my country then dem come start to dey cry ee mama no talk like that why you dey talk like that mo no go dem come dey cry mo say ah wetin I wan tell una, I no get another man pikin wey go marry una. Even if God bless me with another husband today wey be say I come get belle born boy pikin, shey una go fit wait make the boy grow reach age wey go marry una? Abeg, the best option say make una go back to una papa house, God go give una another husband o. Na im Oprah come come come think am, e make sense to her, she come kiss the mama, come hug her, come pack her kaya comot. Na im Ruth say, Mama o, we die here, I no go anywhere. Im mama say, Ah, your sister don go, you too follow her go, then nothing I fit do for you. The girl say, Mama, me, I no go leave you. Anywhere wey you go, I go follow you go there. Your people go become my people, your God go become my God. Where you die, na there I go die. Where dem bury you, na there dem go bury me. Me, I no go leave you alone o. Ah, Omo, Ruth. That is the heart of gold, you know. So, my people, as she talk like that, the mama come look and say, Omo, this one be like say, she na chewing gum, she don gum me like this, so she no gree listen na. Mama come say, oya pack our kaya na mo dey go back to Bethlehem of Judah. na dem come pack she come pack their load na dem come go as dem come go dem come go reach bethlehem of judah people come say ah say ah no be naomi wey comot from here be this then she say ah Abeg o ma una no call me Naomi o, my name no be Naomi again o, my name na Mara because I comot from dis land full, I carry my husband, my children comot from here but see me come back empty hand. But um mama Naomi you come dey complain sey na God don deal with you, God let you come back empty hand, shey you be ask God before you comot from the land that one cha na story for another day make we no go that far but na wetin she come dey complain say make una no call me naomi make una call me mara because god don deal with me bitterly i no get anybody wey i carry comot from here i come back empty handed god deal with me na so uh, she come talk the thing and they come uh, she and the daughter-in-law enter for the land at the time wey e don reach the time the beginning of uh, uh, barley harvest that is the time wey you know like according to the something like rice rice season when they don dey harvest rice so na the time then they enter the land so na wetin end this uh, Ruth chapter one and e end for twenty-two verses na wetin end am be that make una look out for uh, the chapter two by God's grace I go post am very soon Wetin I learn from this very um chapter be say this year my dear people of God any decision wey we wan take especially if na life changing decision any decision at all you need to ask God o but if at all na life changing decision be it marriage be it relocating be it anything probably choice of school choice of uh, uh, of uh, of um, jobs accommodation anywhere relocate just tell ask god first make god be the one to make the plan for you then you follow him plan no be say you go plan am come tell god make e fit into your own plan no let god be the one to plan it for you be in the will of god na wetin me i learn from this thing i no know whether bible no tell us whether ruth and im family pray before dem move but what i know is god no go lead you to a place where you go come dey cry and dey regret

please like and follow this video god bless you as i always end my video i beg you read your bible so that you go equip your spirit man and you go dey active when the devil come you can be able to fight him read your bible and understand it god bless you see you in my next video stay blessed and stay lifted bye